Omukozi wa Rubirizi News Centre webare kuba notukurata aha mukutu gwaitu gwa YouTube. Sakinga, osubscribinge, olayikinge, osheyaringe nikiba nikitwereza amaani. Boona kuri eri izooba amakuru agu nimbaasa kuba ninkureetera n'amakuru g'obusaasi munonga agakuruga omu kyaro kya Katabago ekirikushangwa omu gomboora ya Kyabakara omu Konsituwensi n'eya Katerera, Disiturikiti ni Rubirizi. Atwijuka William ow'emyaka makumi ataano, we ashaziremu kuyenda kugyendera aha Mateeka hamwe n'okuheereza abantu obugabe bwabo. Ashaziremu yaashwera omwana w'obwishiki ow'emyaka ikumi n'ena. Nikigambwa ngu Atwijuka akashutama na famire y'omwishiki baabaasa kumuhingira kandi bairuka ngu omwishiki aine emyaka ikumi na munaana. Abataka b'omuri Katabago kikabaruma munonga nikwo kweteerera enduuru bakeeta Harriet Nakamya ori rdc wa Rubirizi ngu abaase kuba naaza omu nshonga ezi ahabw'okuba omutaka ogu abaingi bakumanya nka Mukonzo Atwijuka William ngu tigwe ow'okubanza kukora ezi enshobi ahabw'okuba nibareeba ngu nan'abaana baabo naaza kuza kukibahitsyaho. Nikigambwa ngu enyumaho omukuru ogu akabanza yaashweeza muhara we aine emyaka ikumi n'ena. bakora n'endagaano hamwe nana abo abaswire muhara we kandi bamuhereza miriyoni emwe n'ekicweka. Bwatyo omwishiki nairuka ngu taine buyambi kandi ka kuhika omu bazaire be ninga shi ka kuhika owa twijuka William ori omuzaire we omushaija amubinga. Hakigaruka kuriya omu maka haga kuriya ahu yaswirwe nawe bamubinga ahabw'okuba omushaija yamutwikire. hakatoroka yaaza omu mahe. Obwo hati embeera nikwo eriyo neeyongyera omu disiturikiti ya Rubirizi kutabuka hamwe nana okushweeza abaana b'emyaka mito etakahikiirwe ey'okusweerwa. Twaza kuhurira ebigambo by'abantu aba, buri omwe komenti ei arikuheereza kandi buri omwe aine kuba naayega. Waashweeza omwana muto nikiba kiri ekintu kibi munonga and ki Ramazan otakaruga ahari Rubirizi New Centre.
Ninyenda kubamanyisa ngu kyabakara oku okuswerera obwana buto kwaba kutahwireho then turi omu kabi ahabw'okuba ngu enyo ensya neeba etagizire ki? Etaro. Kandi ninyenda kubaraganisa nyowe naha nkiri omu n'okukuzinisa then hati mbeire mwine ebyo iwe omuzaire niwe noija Mbwenu bari aho amagye aho nimuza kumushaba documentations na zoona ahabw'okuba nga already abahaire report n'abanyabuzaare baaki? B'omwishiki. Hati kandi iwe mbwenu noogira ngu obu waamuzaara ishento nainga nyine ishenkazi akaba atakumumanya? Hati iwe wiija noogamba oti ka n'omwana akuzire, ka ziitu information nituba tugihaire nkahi? Nituba twakukaakukwata nituba twine ki? information so members. Mbwenu ebintu nk'ebyo nabyo mazima nibishwaza Kyabakara. Nyowe Osi anteereire n'omwazo arangambira ekintu ekyo kuza kugira nti kandi mpurira owa Kamwenje ariyo arakingambira, owa Radio wenyini ati Chairman defilement eri omu kyanga kyawe nogimanya nti eha? Ati reka tabagwe tu. Yashoboorora na byona. Hati abantu mbwenu bashaziremu kurenga omuntu omwe yananka. Hati nyowe nkabire ninshaba abazaire bati bayambe ahabw'okugira ngu haha hariho obuhame buroreka ngu omwana waawe akuzire noba otaine nshonga. Omwana yaine emyaka ikumi na mwenda mbwenu shi nomugira oti haine owabaireho ngu yagira ati nyowe nyine emyaka ikumi na mwenda omushaija wangye mumundekere? Aragambira abazaire mbwenu shi okwo kamugye muti mpaka? we naaba naayemanya ngu agizire ata kandi indeed n'endangamuntu nayo neegira eta? Neebigambaho. Nyeera ekintu ky'okutoroboza abaana ahabw'enshonga nti nka mukonjo kushanga omushaija ari omu myaka nk'ataano aratoroboza akaana k'emyaka nka ikumi n'ena nitukishaasha munonga ahakuba omushaija aine ebintu, aine obwengye kushanga aratoroboza akaana k'emyaka ikumi n'ena. Kandi obu bakeereka enshonga ngu aine emyaka ikumi na mwenda n'ekishuba. Emyaka ikumi na mwenda tagiine na waaba arimureeba aha feesi omuhara. Emyaka ikumi na mwenda tagiine.
Ow'ekitiinisa rdc, nyowe enshonga ezo nkazihurira ahabw'omwana ogu yaija na nyina bakukompureyininga ngu nyina ishe ababingire omu ka, naagyezaho tindakomire aho naabasindika owa porobeshoni, porobeshoni yaija twashutama nk'akakiiko enshonga twazizamu ngu mukonjo atebeekanise abaana be abagarure omu ka ahabw'okuba nibabeera na nyina. Ahonaaho niho omushiki ogu yaayihireyo ekipapura kiine eki ishe, Kirahi? eki mukonjo ya- yaakoraganiireho nana abaabaire bamutwekire akakitu- akakitworeka. Nkabuuza Sidio nti omwana ogu tumuyambe tuta? Sidio akagira ati eshonga zaabo bakazimara. CDO, CDO orimba. Ku naareeba ogwo omukazi akozire ekintu kibi munonga. Waaba noohingire omwana nk'ogwo, nooba noomwinaza.

Kandi akaba yaizire yatwireho n'orutookye ku yaamara yaija yaashuha yaarutwaka. Mbwenu we ku baramugambira ngu abaana baija agira ngu aratutemagura kandi we akagira ngu tibakaamukangisa pooriisi. Ngu baramukoma ara- araruga arataaha ngu aine esente z'ekyamaani.
Omushaija oyo agenda kuvunaanibwa omu mateeka ekisooka. Yadira omwana we omuto myaka kumi nena na murya kumi rimu nekitundu omwana nga amwada orubuto kati omwana abona abona ni baby tayina tayina wateka baby ayagala kwetana kukasuka mwana ensonga eyokubiri yawasiza akawala kato yade nga omwana ari manyimanya emyaka kumi na munana naye nga akana okabona baby nti kana kato police egenda kukwasaganya ensonga zino naye nange rdc nga akwire ebyokwerinda mu district eno fayiro ngenda gilondola nyo.

Teri n'omwe agenda kuzanyira ku fayiro ya mwana ono. Turyagigoberera paka lasiti. Onomwita otya ono? Onomwita otya? Wamuwasa ddi? Namara nawe omwezi gumwe. Yimirira gaal turabe. Gaal oyimirira. Omugambo Waabihurira Abataka Okucwesa Omusango Bamwe Baagamba Ari Nyina W'omwishiki Kihingyira. Ebi twaba nitugyezaho iwe waatabaasa kubikyenga, sitori zaaba ziri ibiri omu sitori emwe kwonka zoona zirikukorwa omushaija. Amakuru g'ekyo ngu omusango ogu yaabandize kukora n'omusango gw'okushweza omwana atakahikize emyaka kandi ogwo akabaasa kuba naamumaraho obugabe bwe. Ogwo n'omusango n'okushwera omwana w'obwishiki w'emyaka ikumi n'ena kandi obu hahika omu bufumbo bwabo babaire bahisamu emyezi ebiri. Ebi byona biri omu kyaro kya Katabago ekirikushangwa omu gomborora ya Kyabakara. Kyabakara buri mwaka buri runaku nibatunga emisango etaano ekwatagaine na obutabanguko omu maka. Waaza kubara okwezi neeba eri emisango kikumi n'ataano. Waakubara omwaka noshanga emisango ziri nyingi. Ekizibu. Bamwe amateeka nibagatwara omu ngaro. Bamwe tibarikwenda kumanya obugabe bw'abaana baabo ahabw'okugira ngu nibateekateeka ngu omwana ahabwaki atakushwerwa bukya kare akabaasa kuba naatunga sente. Richo Ramazan